Is-sena ta' tajba minn oft tiħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-attur komiku Kevin Naudi li bħalissa dej bl-aħħar preparamenti għall-ispettaklu komiku il-ġdid tiegħu li ser jiddebutta bih il-weekend li ġej fit-Teatru Manuel. Kevin jibbaża l-ispettaklu komiku tiegħu fuq dak li jgħaddi minnhom ta' kuljum, kif b'mod uniku jirnexxielu jittrasforma l-ħajja ta' kuljum, dak li jgħaddi minnhom, f'battuti komiċi li impossibbli ma titħaqx għalihom. Jien għandi kurżità biex inkun naf x'jiġri meta Kevin ikun għaddej bix-show tiegħu, ikollu xi dettalji dwar il-ħajja personali tiegħu, dwar il-ħajja intima, U fl-udjenza jkun hemm il-kunjati. X'jagħmel? Niltaqgħu ma' Kevin minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.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

Serata tajba, nilqagħkom għal Prime Time, illum jibda l-aħħar weekend ta' Novembru. Il-weekend li ġej, għall-mistieden tiegħi illejla, huwa weekend importantissimu għax fil-fatt ser jiddebutta fit-Teatru Manuel bl-ispettaklu l-komiku l-ġdid tiegħu, I Have Something to Say. Illejla miegħi l-uniku, Mimli enerġija, pero jibża' minn għasfur, m'hawnx bħalu u mnalla, Kevin Naudi! Serata t-tajba. Manna l-ħatta u jina win bis għedin. Kif din? Forsi jinta wara u kollox sew jew. Kif int kollox sew? U rajt u.
Nele edha tfittex, ma fxek u xaxet il-xom li l-ek. Għandix klip id-darġi, ma jistax ikun, insa għandi tfal li kieku. Ah, ma poġġi. Poġġi, poġġi ħdeja, poġġi ħdeja, ħatamlu ħbieb. Poġġi, poġġi, ħat għamlu ħbib. Orrajt, Nelly, jista' jpoġġi ħdejk. Orrajt, u le, għamilna ħbib. U għek, orrajt, u.
Għamilna, għamilna, mela, mela, anzi minn mellisa dik liktar li tuħu gos. Xini dik il-kelma? Ma tanċet tuħu gos, imellisa.
Issa taħrab il-bot minn. Mux jisima? Nelly. Nelly, bdejt nifmek Leli għabel. Le, le, girl dik. Kevin, għandi bżon nimla d-dettaljien biex nżommu ma' tradizjoni. Spara. Isem kun jom? Kevin Lauda. Isma', ġieli rriċerkajt x'ifisser ismek? Le.
Ġej mill-Irlandiż. Iva, isem, le, Kevin, eh, eżatt, l-isem. Ifisser handsome, raġel sabiħ, veru. Jaħasaqat ta' inti mhux jien, imma insomma. Fejn, eh, data ta' twelid? 7-11, 79.
Ii, ħmistax ilu ċċelebrajt, mela. Oh, ok.
Qisek tan-98 inti wkoll. Żomm, eh, meta int? Tal-83 jiena, tal-83 hemm naqa' differenza. Hemm differenza. Fejn int imwieled? Malta? Eh, Malta, Malta. Malta. Residenti?
Bħalissa n-naxxar. Naxxar, professjoni. Professjoni, creative director. U attur. U attur ma. Isma' Kev, fil-weekend li ġej ħa tiddebutta fl-iktar teatru prestiġġuż li għandna Malta. Min jaf kemm int eċitat? Issa ara ikolli build up ta' eċitament, issa jibda the calm before the storm hekk dak it-tip. Pride, ta' din darba pride għandi, għandi ħafna ħafna, għax cherry on my cake qed insejjaħlu jiena. It's like, taf kien, għax dal-ħames wieħed, allura. Mira importanti, le? Il-Manuel, oh, I mean.
Il-Manuel. Eh, wara Manuel x'nagħmel imbagħad. Kev, l-ispettaklu tiegħek ikun ibbażat fuq dak li tgħaddi minnu kuljum, b'mod uniku jirnexxilek titrasformah f'battuti li impossibbli ma titħaqx għalihom. L-iskript meta tibda tiktbu?
Jiġi, eh, proċess ta' proċess mhux ħa ngħidlu twil, imma jibda jibdew l-affarijiet hekk għambejh il-bieb, nkun ma jinn, nkun wherever. U tibda tagħraf ċertu affarijiet. U episodju li jiġu f'ħajjitna ġifieri bdiet it-tifla l-iskola żgħira fejn sitt snin il-kbira marċevejna xejn mill-iskola kollox li bdiet f'ġimgħa marċevejna email daqshekk. Din hija din ħajja personali tiegħek li ovvjament minnha jirnexxilek toħroġ il-battuti. Jien il-kurżità tiegħi hija x'inġieli ġejt show żmien tiegħek.

Kont għaddej fuq sketch u mbagħad, to be honest, ftakart li hemm missiera. Jiġifieri kont wasalt fid-dettalji kollha. Id-dettall għadthom kollha u. U x'għamilt?
Eh, ma tftakart, għedtilha qed niftakar li hija u l-kunjat u hawn, bl-Ingliż għax ix-xogħol. Għedtilhom, għamiltlu hekk u xejn. Min jaf kif kien.
Dak il-ħin għedt, mela meta tal-MCC, għedt imma fl-istess ħin hemm missieri. Jiġifieri d-differenza bejn jkollok boy u girl, missier jkun sejjer Hercules, Hercules! Waqt li l-missier, jien għandi żewġt ibniet, tifhem? Jiġifieri. Kev, qed nitkellmu fuq it-tfal. It-tfal ovvjament ma jistgħux jiġu x-show għax m'għandhomx sittax-il sena, però x-show li għadda jew ta' qabel kienu għamlulek sorpriża għax kellek il-birthday? Dak l-aħħar special li kelli, l-aħħar 2019, qabel Covid. Iż-żgħira mbagħad bdiet issaqsik ħafna dettalji wara x-show. Xi bdejt tgħidilha? Kif beda jirnexxilek taħrab? Għax dik ovvjament, l-ewwel nett l-isbaħ surprise li qatt kelli f'ħajti jiena. U kienu hemm għal xi għal xi nofs siegħa, xi ħaġa hekk, u kien hemm l-aħħar nofs siegħa kien kelli sketch ta' gorilla, insomma ta' gorilla. In love, ejja ngħidu hekk. Gorilla in love, in his in his element. U bdejt nagħmel il-ħsejjes.
U x'għamlet bdiet tistaqsik il-ħsejjes? U fl-aħħar wara bdiet tgħidli tipo għalfejn tagħmel ta' gurilla u fhimt. Jien ara mill-ftit li nafek Kevin, I'm more than sure li rnexxielek toħroġ minnha vera b'mod kreattiv u min jaf kif irnexxielek iżżejjinha biex toħroġ minnha b'mod tajjeb. Il-kbira fehmet, eh, ġiet biex niftehmu. Isma', qegħdin nitkellmu fuq it-tfal, iktar kmieni din is-sena tellajt l-ewwel stand-up comedy għat-tfal biss f'Malta. Iva, jekk m'iniex ser żball, għax naqra proud biha wkoll, naħseb worldwide, imma għadni rrid nagħmel riċerka fuqha. Ir-riċerka sew. Pure stand-up għat-tfal. Issa kun onest.
X'tippreferi, udjenza tat-tfal jew udjenza tal-kbar? Bħala udjenza Udjenza dejjem sabiħ il-kbar għax tara l-kbar għandhom bżonna iktar, ankun onest, it-tfal jiġi naturally li ferħanin, nisperaw ħafna. Imma l-feel li tara 200 tifel u tifla jidħqu ma nistax. U tfal biss kien hemm, ma setgħux jidħlu l-adulti. Le, le, ma nerġax nagħmel hekk eh, ġifieri. Għaliex? Għax eh, tu maċċu, eh, waħdi kontu, anzi kelli żewġ ħbieb nisa. Però nistgħu ngħidu li fil-futur ħajkun hemm iktar stand-up comedy sa tfal? Naħseb ħa nagħmilha mixed, ejja ngħidu hekk, that's my dream issa. Waħdi mhux ħa nerġa' nagħmel Owen. Ħadt kedda kbira ġifier. Għax ġieli mbagħad jitilfu taf int. Id-direzzjoni.
Mbagħad trid terġa' twaqqafhom, jitilfulek naqra l-bilanċ, il-flow tal-script, ġifieri trid toqgħod iktar attent, ejja ngħidu hekk. Isma' Kev, għax qed narak inkollu tħares, inti u tkellimni, inkollu tħares lejn din il-kaxxa. Ma nkunx naf biex ġej hu. Għandek kurżità x'fiha? Kuz, le, ma le. Għax ma nafx, xin, eħe, biex ġej, xandek, le, eh.
Saving never looked this good. Esprit, level one at the point. Kevin, ara, ħa ngħinek naqra biex tipprova taqta' x'hawn hawn ġew. Ikun dejjem fil-għoli u għandu r-rix. Fl-għoli u għandu r-rix? Ikun dejjem fil-għoli u għandu. Le, ta' tkellimni għad bieċa. Għax dar raġel, għax jibżaw il-lasafar. Idej, uni ħafna, anka l-ħoss. Eh, oh. Le, mela, tamlu li xil-ħoss mux vera, ma' xej, dil-kaxxa vojt. Eh, eh, dil-kaxxa vojt. Imma vera, tibża minnom. Mux li idej, uni ħafna, il-min Imma x'tagħmel, il-belt ma tidħolx ħabba l-ħamiem, eżempju. Imma dawk fl-open, hu, no problem, hu, xorta jdejquni, taf ġifieri, dak il-ħoss meta jiġu. U dilek minn meta kont żgħir x'ġara biex. Le, ara, ma kontx naf, l-ewwel nett, ġifieri, u darba qiegħed il-ħotel, kelli meeting, bda qed nitkellmu f'snin ilu, U ovvjament indunajt li nibża hawn idejquni għax waqt il-meeting daħlet dil-asfur ġewwa ġo fejn reception area bil-lobby u dak il-ħin għad. Ara kemm bdejt tiġri minn naħa l-oħra. Il-klient hawn ġdid hawn tibqa' tħares lejja. Għad li x'ġara li kemm. Għad tilha le ta' għad li ma tal-asfur dejjem jidħol hawn tilha ta' hemm. Għad tilha ma di tal-aħħar hemm biċċa xogħol. Fil-każ li dawn iltaqgħu barra mela. Sweet bird ta' ġimma leħi. Kif bdiet il-World Cup? Mill-wieħed sal-għaxra kemm tixtieq li tista' tgħajjat goal f'dil-World Cup? Nixtieq ħafna ma ma nistax. Ma tistax, hu.
Imma il-logħbiet l-oħra ssegwihom jew issegwihom xorta l-logħbiet l-oħra? Ara, jiena nixtieq li Messi jew Ronaldo jirbħu l-World Cup. Jiġifieri mat-timijiet tagħhom qed iżżomm. Nixtieq li huma.
Għadek tilgħab futbol Kev jew le? Għadni nċekċek xi ħaġa.
Għadek.
Imma hekk. Il-kelma tilab hija ħaġa inkun hemm. Però ikolkom il-partiti bil-klassifika. Abu sew, il-baħna l-lig is-sena l-oħra. U l-lig għandu isem uffiċjali minti tajatlu isem ieħor. Il-lig tal-Masters League fejn. Tal-Masters League u inti x'tgħidilhom?

Siegħa tajba vera titħaq u tirrilassa. Dejjem għandi siegħa u għaxar minuti.
Eh, vera hija idea tajba. Jien nagħmel appell ġi jekk tiġu u ma ssibunix funny, itqu xorta. Eżatt, ħalli almenu. Le, le, le, le, jien tliet. Le, le, ma naħsibx li ħajr nexxilkom ma titqux. Kevin għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt, grazzi Għal Yogi tiegħi għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti. Ovvjament dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te kif ukoll grazzi għal Laura Olives għalik għandna varjetajiet differenti ta' żebbuġ li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek jew ma' pletter żgur ħa jirnexxilek toħroġ togħma perfetta. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami kif niġu lura ħa nilgħabu kontra 30 sekonda ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash ibqgħu hemmhekk.

Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma, ideali. Magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop u pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata. Grazzi għas-sopop friski, ommi ma. Soup's so good, everybody wants some.
Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għal kanċer tal-prostita dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostita normalment jolqot irġiel minn 50 sena l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Chempel St. Thomas Hospital għal aktar informazzjoni.
The perfect gift this Christmas. Hensa. Shop in store or online at hensa.com.mt.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time minn hawn ftit ieħor ħa nilagħbu kontra 30 sekonda, però qabel nixtieq nfakkarkom li aħna u Kamilleri tal-Ħelu nixtieq nkunu nafu min hu l-kollega favorit tagħkom. U fil-fatt meta tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, eh, il-kollega favorit tagħkom jista' jerbaħ hamper grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, Tridu tibagħtulna ritratt tal-kollega favorit tagħkom jew inkella tagħkom flimkien mal-kollega favorit tagħkom u mbagħad skont il-gosti tal-kollega favorit tagħkom, jekk għandux gosti li jħobb tomiet ħelwin jew inkella jħobbx iktar tomiet li huma tomiet iktar milħin, jerbaħ hamper li jkun ikkombinat b'mod personalizzat għalih grazzi għall-kamilleri tal-ħelu. Issa, wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Kontra 30 sekonda għandha jackpot ta' €195. Jekk jaslu l-ħames risposti tajbin, il-jackpot jintrebaħ. Jekk le, il-jackpot jintiret għal ġurnata għat-telefonata li jmiss, mhux għal ġurnata li jmiss. Ħa naraw naqra minn fuq il-linja, hello. Hello.
Ma' min qed nitkellem? Eh, Rita jiena. Rita, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru wieħed sas-set numru 10?
Number 3. Is-set numru 3 tal-jackpot minn 195 euro bis-set numru 3 ser jinżel għal 185 euro, sibna 10 euro negattivi. Tħallix dal-fatt ta' ħarbtek, it-30 sekonda tiegħek ħajitilqu issa. Għadek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. X'inhu l-aktar kulur popolari tal-karozzi?
Abjad. Proset.
L-ewwel logħba uffiċjali tal-futbol saret fl-Italja, veru jew falz? Falz.
Proset.
Kingston, Zuma u Apollo huma tfal ta' liema kantanta Amerikana?
Ma fimtix, sorry. Kingston.
Jekk gallun fih ħames litri, kemm il-gallun għandi bżonn biex ikolli erbgħin litru?
Eight. Proset.
X'kienu jużaw ix-xuffiera tal-karozzi flok indicator irnexxielek ittini tlieta tajbin. Mingħandek rrid nisma' Gwen Stefani. Gwen Stefani hija l-kantanta li t-tfal tagħha jisimhom Kingston, Zuma u Apollo. Il-jackpot baqa' hawnhekk. Ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda għada fl-edizzjoni ta' Prime Time tal-weekend għax inkunu qegħdin hawnhekk biex tkunu tistgħu tilagħbu kontra 30 sekonda Qabel ma nħallikom u nawguralkom il-weekend it-tajjeb, infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Waqt li nkun qiegħed nagħmel l-appell ta' din il-kompetizzjoni, tridu tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom, ritratt tat-television tagħkom. Dak ir-ritratt li tkunu ħadtu waqt li qed jidher il-filmat ta' Sopop Friski Ommi Ma tibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbunniċi dott TV. Ladarba tkun battu, imbagħad ovvjament trid tħalli f'idejn il-fortuna biex b'mod elettroniku jintgħażel ismek u tkun ir-rebbieħ ta' din il-ġimgħa u tirċievi rigali d-dar grazzi għas-soap op friski Omm Imma. Nawguralkom is-serata t-tajba, niltaqgħu għada ngħid grazzi lil Zara u nixtieqlkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Nemnem, xema artiġanali magħmula b'imħabba.
Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech. The Makeup Artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.